Aw le ka channel ah ka u lawm leh vek chu a tunah tun tumah chuan learner license mahni a siam dan kan en ho dawn a ni ah hmasa berah chuan chrome ah kan lut ang a chrome emaw web browser eng emaw berah khan chuan learner license tih kan search tawp ang.

Mizoram skip a nga chuanin apply for learner licence tih ah hian kan click leng a continue kan hmet ang a chuanin aw hei applica ah-- Learner License la nei lo emaw License emaw la nei lo hrim hrim tan hei chung ber hi thlan tur a ni a, License dang nei tawh ah Two Wheeler License dang nei tawh ten Four Wheeler License ten dil duh nih chuan hei a hnuai mi te hi kan click ang a, mahse tunah chuan License vawi khat neihna tur Learner License dil tur tan a chung ber hi click tur a ni a. Chuanin tah hianin general hi kan thlang anga submit chuan ah chi hnih a awm a adar authentication leh adar authentication lo in a nia mahse adar authentication hi kan thlang anga mahse hemi tih dawn hian adar leh phone number link ngei ngei tur a ni. Chuanin adhar number kan chhu lut anga generate OTP kan ti anga. kan generate anga chuan adar kan link nana phone number ah khan message alo thleng otp te chu chhut luh tur a nia kan chhu lut anga adar leh phone number kha link ngei ngei tur a nia. chuan tlai pathum hi kan tik anga authenticate kan hmet anga chuan heng tihian alo lang anga kan adhar atang khan ah kan profile kan details ti hian a pawt lut anga kan proceed anga tihian ah chuan tihian alo lang anga fill up tur awm ang ang kha kan fill up anga aw R T O office ah hian kan awmna district . an thlang a chuan khu ihh star mark sen teh ho khu fill up ngei ngei tur a ni a a sen teh ho khu kan fill up anga khutiang star mark sen teh awm lo khu chu a fill up loh pawn a dah theih a kalsan theih a tah hian kan lehkha zir chin kha kan thlang anga. Chuan kan phone number kan dah leh ang a, umm a then hi chu aadhar atang khan amahni alo in fill up tawh a, aa fill up nawn kher ngai lo a in fill up tawh sa hi chu a sen teh ho zel hi kan fill up dawn nia, a dang hi kan fill up duh pawn a fill up theih tho a mahse fill up loh pawh khan a tih theih a. chuan a hnuaiah kan ah scroll thla ang a kan address kan fill up leh ang a tikhan ah present address leh permanent address kha kan fill up ang a a in an chuan khit lai same as permanent address kha tih ka tlik mai tur a ni a aw chuan in tah hian ah-- two wheeler licence kan dil dawn vang tah khan kan thlang ang a chuan hei hi fill up tur a nia self declaration hi ah uluk deuhin kan chhiar ang a tiang natna kan neih te nih chuan yes tih te no tih te khan kan chhang ang a fill up tur a nia kan submit ang a ah kan ok ang a chuan hei hi ah driving school atanga zir chhuak-- nge chhuak lo tih kha nia tik ah kan zir chhuah loh chuan tik ngai loh a chuan khu ihh organ donate duh leh duh loh thih hunah te khan nia no tia tih mai tur a nia mizo tan chuan chuan kap chak an chhung a kan submit ang. ok anga aw tihian hetah hian kan lut anga ihh application reference slip a nia khu application number khu min pe a khu khu chhinchhiah tur a nia message ah phone number kan chhut luh khan an dawng dawn tho a mahse khu chhinchhiah tur a nia chuan kan chhinchhiah tawh chuan kan next anga. Tah hian kapcha kan chhu lut ang a. Chuan kan submit ang a. Ti hian a lo lang leh ang a, kan details vel kha ti hian a lo lang a. Chuan kan scroll thla ang ti hian kan check ang a, tih dik loh palh te kan neih khan. A bawi thlak thin a aw chuan kan check anga kan scroll thlâng a chuan proceed kan hmet anga signature upload a ngai thin a umm proceed anga. ah chuan tingah hian kan lut anga passport size photo khi chu kan adar ṭang khan a lak nghal avangin signature chiah upload a ngai a paper ah kan sign anga tihian kan crop anga an upload mai dawn a ni chuan umm hei kan ah save photo in signature image file te hi kan hmet leh ang a. Kan ok anga next ah kan kal ang kan next anga aw tikhan kapcha kan chhu leh anga tikhan kan submit leh anga. tah kan lut leng a chuan kan scroll thla leng a ti hian fee pek tur a ni dawn a cheng zahnih pek ngai dawn a ah tun a lang laiah chuan g pay te kan khawih vek tawh a awlsam tawh a g pay hmang khan a tih theih a chuan kan scroll thla ang ang a proceed kawh kan hmet leng a chuan hetah hian kan lut ang a ah-- gate way khu kan thlang anga ahh common aw khu chu kan thlang a common P G I tih khaw chuan kapcha kan saw lut anga kan tik ka ngai khawtlai box te khu an chhut zuah ka chai chhut reng ngai a tih sual pawh la awl sia a ni nawm duh khawp mai aw kan tik anga kan proceed ang chutah hian I agree tih khu kan box te khu kan tik leng a aw paynao ah kan lut anga. chuanin pay select payment gateway tih ah khian kan click ang a a rawn lang aw kan thlang leh ang a aw kan thlang a kan tik leh ang a kan submit ang. chuanin ah U P I tih a khuang kan thlang anga chuan Q R code aw pay now Q R code a lo in siam ngati khan phone atangin ah G pay hmang khan kan scan anga ah a lo kan scan khanin pay zat tur zawng zawng leh khan a lo inset fel nghal a kan pay tawp anga chuan kan nghak deuh anga. amahin kan pay zawh khan rei lo teng nghah ve ngai thin a aw tikhan ah successful a intia application status tih khaw kan click leng a chuan captcha kan chhung a kan submit leh ang chuan kan scroll thla leng a tunah chuan video a en a ngai a tutorial video ah licence nei thar tur te leh hei ehh kawngpui a motor khalh tur te tan hriat tur pawimawh tak tak a ni dawn a aw tah hian kapchak an chhung a. OTP kan generate ang a kan ah phone number ah khan OTP lo thleng a lo thleng leh dawn a chuan captcha hi kan chhun rawn ang a. otp hi te hi nghah ve hret te a ngai thin a aw kapchak an chhu lut ang a khutah a hnuaiah khuan otp intihna khuan otp hi kan thlang ang a ah kan chhu lut ang a. next ang chuan hei video en tur a ni dawn a khitlai ah youtube logo lem lang ah hian kan click anga chuan kan play ang. aw hei hi en ngei ngei tur a ni a a pawimawh em em a a hriat tur pawimawh tak tak a ni a mahse tunah chuan video a rei loh zawk nan ka han fast forward zung zung ang a hei hi hre lo tam tak ahh midang ngaihsak miah lo tlan midang tana hnawk sak khawpa tlan te an tam thin a hetiang hi en ngei ngei tur a ni a. khatiang ah midang tana ninawm kan nih loh nan kawngpui hi mi pitin kan in tawm anih vang hian ah in ngaih sak tawn hnih ngai thin a buaina te kan tawh loh nan chuan video hi kan en zawh chuan-- Ku tlai ah box te ku kan tlik leh ang kan tik anga chuan kan submit ang home hi kan tlik anga home tih hi kan hmet anga chuan-- online ll test tih khaw kan hmet ang test nei a ngai thin bawk a m c q a nia harsa lo a video en tha tan kha chuan aw tah hian ah message a password kha kan tawng anga kan chhu lut anga kan next anga kan continue leh anga tah hian mizo leh english in a thlan theih a mizo in kan thlang anga. an continue ang a box te hi pahnih hi kan tick bawk ang a chuan an continue ang M_C_Q in a ni dawn a chuan road sign leh aw tiang eng nge a entir tih vel hi a ni ang a kan fast forward leh zawng zawng ang a. Hei pass ve ngai pass loh chuan exam that leh ngai a aw tikhan kan exam zo a pass a raw in tiang a chuan khu licence number tih khu chhin chhiah tur a ni a an chhin chhia nga chuan kan exang kan exang a umm hetah learner licence tih ah khian kan lut ang a. print learner licence form three tih hi kan hmu thang a proceed chuan licence number tih hi kan thlang a kan licence number kha kan chhu lut ang a kapcha kan chhu lut leh ang a chuan kan submit ang a. Chuan captcha kan chhu lut leng a otp generate a ngai dawn a otp kha kan number khi ah khian kan dawng ang a umm otp kan dawn kan message pangai a kan dawn kha kan chhu lut leng a captcha kan chhu leh ang a. Tlai box tehu kan tik anga submit OTP kan hmet anga chuan submit aw tikhan kan learner licence chu a rawn chhuak ta a hei hi download a print mai tur a ni a chuan ah khati zawng kha learner licence siam dan chu a nia. Ka video te in lo hlawk pawhin a nih chuan khawngaiah min lo like sak a min lo subscribe turin ka ngen cheu a min lo share sak bawk dawn nia ka lawm e.